My Naija people, I don bring una ogbonge bishop news story. My name na Nehi. Eh, Make I sharply yarn una some tori wey be say e just happen. The Ogbonge human activist wey be Harris Ngwam Nishu don come show on top this video as some Omila kidnappers dem wey be say dey try wan kidnap one man wey wan drive enter inside the house o. But with the help of im gate man wey sharply and quickly take close the gate wey make the kidnappers dem dem no come fit take kidnap the man and this gbege happen for inside ogwashuku delta state. Good morning, my name is Harrison Bamnishu. This video you're about to watch now is Ogwashuku, alright? All right. Kudos to the gate man first. Uh, the gate man who was able to lock the gate. Now you see. The... Now be small sorting as they catch this Nigerian man wey go sell two Nigerian girls dem wey base for Libya for nine hundred thousand naira as they go use the girls dem for organ harvesting. And as some Nigerians wey be say dem base for Libya na dey provoke come catch the man.

They have been calling me. I'm so scared. They've been calling my husband. Now they're even calling sister and her husband as well. These people they know where we are staying because they traced us from the church we're attending together. Please, court. I don't know what they want. I don't know. I am so scared. This Nigerian man don compose this video as some Ekoloba police officers dem wan try take harass am through wetin dey pass for road say because dem suspect am to be yahoo boy and on monday july 28 2025 o na im post dis video as im come dey challenge di ekoloba police officers dem. why dey harass me for road wetin i do wey dey harass me for road una dey harass me dey tell me say dey video me if na yahoo you no go do am if na yahoo you no go do am. di imo state governor wey be hope uzodinma don come host some nigerian female football team dem wey be super falcons dem wey come from inside imo state and na for inside di goment house wey dey for owerri na there im host dem and dia names na chiamaka

as im dey do good work and also to help people the less privileges dem for that im area for gbagada area when he dey stay that time say na so dem come carry im name take give the bus stop for the good work wey be say im dey do and he come out come yarn this talk on top channels television. Once upon a time, I used to live in a bus stop to name a bus stop after me because uh, honestly, I, I did contribute

for inside that 1999 as he come dey talk say make youth dem make dem no dey waste their time on top social media or dey comment for comment sections dem say make dem come out to contest for election and also make dem make sure say dem go rule this nigeria put am for better place im yarn dis talk o on on tuesday july 29 2025 o, on top im social media. The Lagos State Calabar Police Tok Tok Person wey be CSP Benjamin Hunde don come show dis three people dem wey Calabar police officers dem arrest as he come talk o say police officers stop these two girls dem come talk say dem wan search their bag as dem come search their bag come see semi-automated pistol gun for inside their bag and na the kpaje calabar police division as dem come carry dem come go arrest one of dem husband wey get the gun and on top im ex handle on on tuesday wey be july 29 2025 na im come out come yarn dis tok. di ondo state local police command don come arrest dis lady wey her name be augustine omowari wey go kpai her boyfriend wey be michael ekwodowoni for inside okitipupa community for okitipupa local government area of ondo state and na di boyfriend dey wey he talk say di boyfriend dey cheat on her na im make her take provoke take chook di boy take kpai on on sunday wey be july twenty-seven twenty twenty-five di south africa economy police don come arrest 27 years old woman wey go burn her ex-boyfriend house wey dey for inside limpopo south africa and dis gbege happen for steve biko phase 4 for inside villa nora policing area on on friday wey be july 25 2025 around dat kind 5pm President Bola Ahmed Tinubu don come give National Honour of Officer of the Order of the Niger and two-bedroom apartment each and also cash of $100,000 each wey be about 150 million naira to the 24 Super Falcons players and also $50,000 to the technical crew dem and on Monday wey be July 28, 2025 afta wey di super falcons dem come back from morocco afta wey dem don win di afcon cup. There is a cash award of the naira equivalent of 100,000 US dollars each. To the 24 players. di edo state calabar police command don come out come tok o say dem go torchlight dis video wey dem see for on top social media wey some edo state vigilante dem dey beat one edo state politician wey be honourable okai ohani for inside awuchi esako west local government area on on saturday wey be july 26 2025. Yes, na Bishop News O'Clock. My name na Nehi. Make una enjoy una day.